Le, ka cheng lo hlirtu ai pawh pawh in reng in chibai. Vawisun chu ka khawlai leng na hi na hma hmel tha deuh pahnih ka hmu a, zuk i rin hi an hmel kha hma thak khawp e la, ngai no an bei tin la a khel no a. A hi taksa ting pawh ka thlir chun ka sang ding hai a na tu ta tlung a siva hnu i hslc matric exam na khan

A mawi nawn a deuh dam a lo awm pal ni chuan in hrit thim na hmasa kan rawn ngen kan hung ngen ni sin la chun hing hai hi an hmel a ṭel chauh ni lo vin hle kha man thim em em a a mi ruk chu hi naupang te an din an la nih leh ngai zawng khawm an nei hrih ei ni ei ring hran nuah a tu hin an hlek a tim dan leh exam an secure ti hai hrih chhin aw a chu lei in la hei bih ching lo mai tih a hmasa lem ah hi ka chang ting a um lalring ki milai in dawn hmasa phawt a i tih ahh.

sixty seven point five percent an thim khawp el. An ni hi a hri theihna ding chun a bawr mual kawi khusuh an ni. Chun an lek a tim dan chung chang la, hei bi ching nawk ngat ei teh. Exam, darkar exam an bi hlah tih kha mai hrit nuah. First division hi a hmun tak khawp ela, kei khawm hostel a awmin study camp a chen awmin thei tawk ka hria mi erawh chu, Fifty seven chau ka sin phak a first dip ka tling phak nuak em kan hnu i khawp e la a mi ruk chu hi naupang zuktia zut ngainep thei bek bek chin nua an chan tawk a ring chin an thim in in zan awm khawp e la thangthar tam tak thawm ah ei ka pi ei han nuam sa bawk ani tun ta tum a exam matric exam i pek khan nang lo ring kim

Dar nga vel ha in thawk hin nge kha ka ti mah zan. Dar pu chen dam a kar le chun rest chu ka nei tho a na chu dar pu chen ka tim zo hnung khan ka sual thei ni bawk kha lei khan maths ai ka chawk nawh ta lem hlauh a ni. Ka tha lo awm khaw ber ka ri bak in hei kha chu in lo tim nasa khaw ber hluk rim in in nam nawh hle a ni naupang nen in lak khawm ti ka chang ting eh ka vawi ting ah a awm. Lalzar zo, nang te i hleka tim dan tlangpui nge hi pek lai lawm hneng kan tih? Zingting darling kan tho a, Dahlia in thup in dar kut a ni ve kha kan ti mah chun dar kut a nan buk an fak a, kan sawm pakhatin kan vut tawh anih ta kan sawm pahnih kan ta tawh ta chun dar thum chan tim kan ta, dar thum leh dar lin kar hi chu ah.

Chun two ta tuma result kha a suk hma khan first lak hi in ring reng a ni? Aw kan ring. Ka tha tha khan ka self confidence nei ka tha. Nang nal ring kim tu first division a pass ding in ring ang? Aw in ring chu kan ring tho na chu letter marks in zam ka hmu ding ti ruh chu ka lo in kei a confidence ka lo nei chin a chu first a chu ka beisei tak leh ka tum tak chu lo ni bawk a. An ni nge chuti? Hi ei hrilh tan khan sung an awm a, hma tling pek a man lawr thleng na hi ei lawmpui rul rul in hi khawsung leh khawtlang leh hnam suk mawitu an hling tak zet a, a mi ruk chu hring nun a tam lem alo awm anih leh in hnam leh khawtlang leh kohhran tar in in hmang nawr pal ani tih hi an in la awm a, chu lei in hnam leh khawtlang leh kohhran tar ding in a misawl tangkai tak hawng ni thei ding dik sak na a in hlan a, chun a tawk tak ah ding in,

Ka hringnun ka chi nai thawh chun doctor chu ka lo tum hlak a, nâ chuan tuhin keikhawmin ka ka phah ding chun ka ring bawk nâ chuan in chhungkaw sakna tinga harsa bawk leiin doctor hai chen chen chu ka em ta loh a, nâ chuan second year chenin chuh zoah BSC nurse training a fe chu ka tum ta ania. Aw a tha, inchung insang a that lai zingin mahni miin hmun en zinga Line ah lut vat khawm che tha tho. Nang lal zar zo i mi thil tum le. Ka chin lai khan chu model a modeling a i ka tum hna ka nih ah chu tuin ka ka changkang paih ang ti ding ah thil khawvel an thang lin ang paih in mi hrim ei lungdil a dang paih hlaka chu chun tuin chu ka tum tak chu magistrate Magistrate a public servant maw a tha tha e thil ta ang khan tu lai chu nang ni khaw hma ting pay a in hrih zing ding a ka lawm chu mi then tam tak hi a in chuk fur fur a mahni thil tum a i ching ngai naw le in example ah ding in magistrate

Cheu a, keilam chun lungrual taka chun a hi ka sang ding hai an ngial khel a, Lazu thil sei met lang hi Boromul koi khup a ka hri chin ah in thawk ding chun hilai sunga hian eng angin kan lo target khawm in First Division chu kan lo pass hneh ngai nu a, a mi ruk chu chuta tum ruk chu First Divisional khel ah letter marks hmuh kan ang um nu la a,

Camera hi ka ngam nuah, nervous tam tak ka nei a, mi ruk chu hi self confidence an nei tha khawp ila, ka nei ka nan tawng thei lem niin ka hri ta, chulai in an nia inthawk khawm in inchuk ding tam tak ka nei nghe nghe a, chuan in inchuk tirna eh hlawhtlinna an chang nang khawm chibei khawm chu ka buk nul ta mi ruk chu.

Ei in dawn thei hmel a, pawi khawp ila an hriat nawm ding a na, khawlai school product a mani, an va thim daih a hmel a va tha daih a ti kho ma lo, um thei ngai chu lei chuan tawpna taka dingin an school kaina hai la hi in donate hi. Nang lo ringkim khawlai school a min chu kha. Kei chu Nazareth Model High School Muhlawi Hafrang Dima Hasawa a kai va ni.

Hnam ting pawm kan sung leh kan sawr em em le mi sawp ah mi tang mi sawr tangkai tak a nia hi mi pasi hai ngir hmun kawm ian harsa te thei a chan tawk ah a che thei kan ti hlak a mi hai sawm dawt a hrat leh mani ding hing lawm lawm a malsawm na a chang ti khawm hi ngai tu bui khawp a nia mi then tam tak chun

Voice Sun Tulua tling takin hi first division ve ve in an pass a, chuin an nih future a khawmpawr a mul kawi a, nu nghak tlangval hai suh hming that tu an hang ni pei ka ang disak a, Pathin malsawm a tam tak khawm in vur ata an hmel hai khawm a tha a, a ka left side a ham hi a figure khawm a tha a, a dum khawm a tha a, ka right side a hi a hmel a tha a, a dung hai chuan sang bik no khawm in talent tha tak a nei a, chun mi gospel tak lungzil taka Pathin bimi an nia ni pahnih hi Churin Vaisun hian kei khawm an ni pahnih hi a diksak em em a, future-a hai khawm harsatna admission fees dam an lo hlasam ta lut a ni chun ka nei sun pek ber sa din kan vawt sai a ni. Awle, nghah lam nun thil hun ter in tiat taka nan khawm hun i ming pek ah hi ung chang pek na chung thu a kan lawm hle a ni. Awle, a kan lawm.